Soraglarymyza dowam edýäris. Dokuzynjy sorag himiýadan. Durnukly basyş we temperaturada azot we wodorod gazlary reaksiýa girýär. Şu reaksiýadan wodorod başdan azot täsirleşmä girmän galýar. 2 millilitr azot täsirleşmä girmän galýan bolsa, başdaky gaz garyndysynda her bir gazda näçe millilitr bar? Bu soragy ýazyp, yzgydar işlemeseňiz kyn bolar. Bu orta mekdepleriň programmasynda bar eken. Aslynda şolardan aldym men. Men ilki reaksiýany ýazaýyn, ýagny azot bilen wodorod täsirleşmä girýär. Azot goşmak wodorod täsirleşmä girse ikisi hem gaz.

Ony nähili deňleýäs? Şu tarapda iki azot bolany üçin şuňa iki berýäs. Indi bärde iki köpeltmek üç, alty wodorod bolany üçin muňa öňüne üç goýýas. Ilkinji etmeli işimiz reaksiýany deňlemek. Ikinji näme edýäs? Şunda başda A millilitr bolsun, onda B millilitr bolsun. Başdaky Gaz garyndysyny ýazalyň. A goşuma B deňdir elli millilitre deňdir. Elli millilitr. Ýene-de siz berk bellemeli litr e, gazlarda litr edil mol ýaly gidýär. Mysal üçin aýdalyk, şundan 1 mol bilen 3 mol täsirleşmä girýän bolsa, 1 litr bilen 3 litr täsirleşmä girer. ýa-da bir mol şundan reaksiýa girende iki mol ammoniý emele getiren bolsa, e, moluň ýerine bir litrde iki litr ammoniý emele getirer. Ony siz e, diňe gazlara mahsus häsiýet. Siz ýatdan bilmeli. Indi şu taýda näme edip bileris? E, diýmek, 1 mol gitse, mundan 3 mol gidýär diýeli. Litr hem şoň ýaly, 1 litr gitse 3 litr. Ony şu taý X millilitr, ine başda şuňa A millilitr diýdik. X millilitr täsirleşmä girse, şuň öňünde bir mol, oň öňüde üç bolany üçin mundan üç x üç x millilitr täsirleşmä girer. Emele gelen ammoniýanyň millilitrem iki x emele geler. Bu bize bize sorany ogam ýöne men şonda-da ýazdym. Indi näme bolýar? Galan, indi şu taýda galan azodyň mukdary A aýyrmak X azot galdy. A aýyrmak X azot galdy. Bize galan azody beripdir. 2 millilitr, ýagny 2 millilitr näme galdy diýýär? Azot täsirleşmän galdy diýýär. Täsirleşmä girmän galýar. Onda şy, ýagny aýyrmak x, täsirleşmäge girmän galan azodymyz a aýyrmak x deňdir ikidir. Iki millilitrdir. Soňra näme edýäs? Bärde b aýyrmak üç x bolar. Bize wodorod barada maglumat bermändir. Wodorod täsirleşmä girmän galan wodorod barada hiç zat aýdylmadyk. Şonuň üçin wodorodyň hemmesi täsirleşmä girer. Ýagny B aýyrmak üç x nen soňunda wodoroddan bizde hiç zat galmady. Nol sany galdy.

X-i deň biriň sag tarapyna ibersek, iki goşmak X bolar. Indi ýerlerine goýup göreliň. A-nyň ýerine iki goşmak X, ine şu taýdaky A-nyň ýerine men iki goşmak X goýjak. B-miziň ýerine-de 3X goýjak. Goşmak 3X. 3X deňdir 50. Indi x bilen üç x goşsam dört x bolar, iki goşmak dört x elli. Ikini beýläk geçirsek, elden ikini aýyrsak ýa-da dört x-imiz kyrk sekiz bolar. Kyrk sekizi dörde bölsegem On iki. X-imiz ýa on iki ýa-da dörde näçe köpeltsek kyrk sekiz bolar? On iki. X-imiz on iki boldy. Indi ýerlerine şu taýdan goýup çykýas. Ýagny on ikini şu taýda X-iň ýerine goýsak, üç köpeltmek on iki näçe bolar? Üç köpeltmek on iki deňdir otuz alty. B-miz diýmek otuz alty eken. Şu taýda B-miz paçda otuz alty millilitr, bize A bilen B-ni soraýar. Soragda otuz alty millilitr. Indi A-myz näçe? Eldenem otuz altyny aýraýmaly. A-myzam on dört millilitr. On dört millilitr. Soragymyz şu taýda gutarýar. Şulardan ybarat. Ilkinji nobatda reaksiýany ýazdyk. Soňra reaksiýany deňledik. Soňra eger şu mol gatnaşygy bilen litr gatnaşygynyň ora özara baglanyşygy bar diýdik gazlarda. Mundan x mol ýa-da x millilitr gitse, bärde millilitr bolany üçin x diýip, millilitr diýip alýar. X millilitr gitse, üç x millilitr gider, iki x hem emele gerer, geler diýdik. Bärde bu bilen baglanyşykly bize hiç zat soranok, ýöne ýazdyk. Indi galan ştat X-e täsirleşmä galdy. Girdi umum A aýyrmak X galdy. Galan mukdaryny bize iki millilitr diýip beripdir. Şo sebäpli aýyrmak X deňdir iki diýip ýazdyk. X sag tarapyna geçirdik. A-myz deňdir iki goşmak X boldy. Indi wodoroddan hiç zat galmadygy üçin B aýyrmak üç X Ýagny näme diýýär wodorod gazlaryň garyndysy doly täsirleşmä girenden soň azot täsirleşmä girmän galýar diýmek wodorod täsirleşmä doly girýär ýagny B aýyrmak üç x deňdir nol üç x i sag tarapa ibersek B deňdir üç x indi şu taýda e, B deňdir üç x B niň ýerine goýduk şu B miz üç x ýazdyk A-nyň ýerine iki goşmak X ýazdyk. Ine bu-da A-myz. Bu-da B-miz. Şu taýdan X-miz on iki çykdy. X on iki bolsa diýdik, şu taýda B deňdir üç X diýipdik. Üç köpetmek on iki, B-miz deňdir otuz alty, A-myzam on dört çykdy. Indi mundan soňky, iň soňky mysaly işläliň. Ýüz elli kilopaskal basyşda we ýigrimi ýedi gradus temperaturada temperaturada gapdaky ýigrimi litr kükürt oksidiniň kükürt oksidiniň formulaşy massasyny hasaplamaly. Indi gazlarda şu formulany siz berip bilmeli, ýagny basyş P bilen bellenýär, görüm V bilen deňdir N köpeltmek R köpeltmek T. Türkçe muňa paran barsa, paran barsa ne rahat diýip ýatladýan ekenler. Gowy ýatlamak ýatlamak üçin siz hem parahat watan nähili rahat, parahat watan nähili gowy, nähili ajaýyp diýen manyda ýatlasaňyz bolar esas zat. Nähili ýatlasaňyzam hem formulanyň ýadyňyzda galmagy. Ýagny şu taýda e, P diýmek basyş, bu göwrüm, V göwrüm, ýagny litrde alynýar, litr. Basyş atmosferada alynýar. ATM Bu enimiz mol. Reniň özüniň özüniň belgisi bar emiz bir konstan ýagny durnukly san diýilýär-de başgaça 0082 elmydama emiz temperaturamyzam kelwinde alýas indi kelwin näme diýmek şonam görkezeýin Kelwin temperaturamyz deňdir selsius goşmak ýagny selsius gradus goşmak iki ýüz ýetmiş üç. Şeýdip ýazsam bir hili düşüniksiz bolmagy mümkin. Şon şoň üçin men size şeýdip ýazaýyn. Y deňdir x goşmak iki ýüz ýetmiş üç. Ýagny x-imize gradus, y-imizden kelwin diýip gözüňize getiriň. Mysal üçin size Ýigrimi gradus şu S bilen bellese, şuny kelwine geçiň diýse, şu X-iň ýerine ýigrimi goýýaňyz. Ýigrimi bilen iki ýüz ýetmiş üç goşýaňyz, iki ýüz togsan üç. Y-imiz iki ýüz togsan üç başgaça kelwinimiz deňdir iki ýüz togsan üç kelwin bolýar. Ýagny gradusy kelwine öwürdiňiz bolýar siziň iki ýüz togsan üç kelwin. Soňra nämäni bilmeli bärde siz şu formulalary berip belläp alyň. Şulary size gerek bolar. Gazlarda mysal işlänimizde himede ne kelwini berse, mysal üçin aýdyr 300 kelwin. Şuny e, gradusa geçin diýse näme edýäňiz? Onu y ýerine 300 goýýaňyz.

Ýigrimi ýedi gradus. Ýene bir gezek gaýtarýan, basyş atmosferada ölçenýär, göwrüm litrde, N molda, R-imiz şu durnukly san mydama, T-imizem kelwinde ölçenýändir. Eger bize gradus berlen bolsa, ýigrimi ýedi gradus nämä geçmeli? Kelwine geçmeli. Indi formula düşünen bolsaňyz men aşakdakylary aýyraýyn. Indi mysalymyzy eşidäliň. Basyşymyz näçe? 150 kilopaskal basyşymyz. Indi bize bärde e, kilopaskaly bize atmosfera geçmeli. Bir atmosfera basyşymyz näçe diýip beripdir? 101,13 kilopaskal. Onda geçelim. Bir atmosferamyz bir ýüz bir kilopaskal eken, bir ýüz bir bütin ondan üç kilopaskal bolsa, biziň elimizde näçe bar? Bir ýüz elli kilopaskal. Bir ýüz elli kilopaskal näçe atmosfera basyş bolar? X. Bir köpeltmek bir ýüz elli, bir ýüz elliň özi bolar. X bir ýüz bire köpeltsegem bir ýüz bir. Üçin on üç X. Şu taýda X tapmak üçin bir ýüz ellini bir ýüz bir bütin on üçe bölmeli. Böleli. Bir ýüz elli bölmek. Kalkulýatorda bölseňiz bolar muny. X-imiz bir kyrk sekiz atmosfera çykdy. X-imiz bir bir kyrk sekiz atmosfera basyş. Indi men şuny e, basyşy şutaýyk belläýin. Bir kyrk sekiz atmosfera diýip şunymyz bir kyrk sekizdir. Ýa-da şutaýyk belläýin. Şutaýyk belläýin bir kyrk sekiz. Indi ýene-de e, basyş belli, göwrüm belli.

Kelwin formulamyz nämedi biziň? Temperatura öwürmek üçin, ýagny y diýdik. Y-imiz deňdir. X goşmak 273 diýdik. Y-imiz Kelvin bolsun. X-imiz 27 ýagny şunymiz Celsius diýip alýas diýdik. 27 goşmak 273. Bu-da üç ýüz bolar. Üç ýüz kelwin. Temperaturamyz hem hasapladyk. Üç ýüz kelwin boldy. Kelwine öwrüp işledik. Üç ýüz kelwin. Indi näme galdy bärde? Ýigrimi litr göwrüm berlen. Bize oksidiň massasyny hasaplamak. Ilki biz şuň moluny tapalyň. Basyşymyz ýazýas bir kyrk sekiz köpeltmek göwrümimiz ýigrimi litr indir molumyz biz bilemzok remiz biziň nol nol segsen iki köpeltýäsem Temperaturamyz üç ýüz kelwin. Şu taýda sizi ýalňyşdyryp biljek zat şularyň ölçeg birlikleri. Muny atmosferada işlemeli, temperaturam kelwinde işlemeli. Indi şu taýda kalkulýatorda köpeldip moluny çykaraly. Bir kyrk sekiz köpeldýäs ýigrime. Onam bölýäs nol nol segsen iki. Onam ýene üç ýüze bölýäs. Molumyz biziň elden bir bir butin ondan iki mol çykýar. Butin ondan iki mol. Bize näme soraýar? Mol SO2. Bize SO2-niň kükürt oksidiniň massasyny soraýar. 1 mol kükürt oksidi periodik tablisadan şunuň e, kükürdüň Massasyny görsek, otuz iki gram bir moly, kislorodyňkam on alty. Indi biz şuň malýar massasyny tapaly. Kukurtyň malýar massasyny. Kukurt SO2 ýagny SO2. Kukurt bir san bar, şoň üçin 32 bolar. Goşýasam iki sany kislorod bolany üçin iki köpeltmek on alty. O-da iki on alty otuz iki bolar. Otuz iki otuz ikini goşsak altmyş dört gram mol. Indi biziň elimizde bir bütin on iki mol bar. Ýagny formulamyz nämedi? Mol deňdir massa paýlanan malýar massa. Enimiz belli bir bütin on iki. Massamyzy tapmaly. Malýar massamyzam altmyş dört eden. Massany tapmak üçin altmyş dördi bir bütin ondan ikä köpeldäýmeli. Şundan aýyrýan. Bir bütin ondan ikini altmyş dörde köpeldýäs. ýetmiş ýedi gram çykýar. Diýmek, kükürt oksidimiziň massasy ýetmiş ýedi gram. Şu şertlerde ne şuny göwrüm şu gerek däl. Men ýalňyş alypdyryn. Eger mysaly şu görnüşde beren bolsa nähili bolar? Diýen ýaly. Bu, bu-da temperaturanym özümiz geçmeli, bu-da gerek däl. Bu bärde formulany bermek isle, isläpdir. Ýagny, aslynda beren bolsa şuny şeýle bermelidi. Kelvin deňdir 273 goşmak Selsius. Bu da bize gerek däl. Diňe şuny beren bolsa, bize jogabyny tapmak biz üçin ýeterlik bolýar. Bärde men bu soragy näme üçin taýynladym? Ýagny, gazlarda köp ulanýan formulalaryň biri, ýöne iň esasy zat ölçeg birliklerde. Şu ölçeg birliklerini ýalňyş etseňiz, soragam ýalňyş çykýar. Ýagny näme eken, ýene bir gezek gaýtalaýan men, basyş atmosferada, göwrüm litrde, bu molly erimiz mydama normaly segsen iki, temperaturamyz biziň kelwinde almaly.